Nawr, nawr ni'n llwyddo i creu ein fideo ni eitha syml yn fan hyn. Uh, ni'n gallu dechrau mynd ati i ychwanegu testyn. Cyn ni wneud hynna, yn y fideo diwethaf, nes i hollol anghofio i wneud chi wneud rhywbeth. So, Yn gyntaf, yn amlwg, y peth cyntaf fi'n mynd i dweud yw, mae ni angen rhoi enw iddo fe. So, beth bynnag mae y spec o K'bak yn dweud, uh, ni, ni angen uh, rhoi enw iddo fe, ond yn amlwg fi'n neud yr enghraifft fan hyn, so fi'n mynd i roi rename, a fi'n mynd i dweud uh, caffi. Na, falle bod rhaid chi wedi bod fyna. Mae fe'n lle lyflu. Os chi heb, day out. Na, so dylse fe wedi... ailenwi fyna. So chi'n mynd mewn fe, chi'n mynd mas fe, a wedi ailenwi. A'r ail peth mae angen i ni wneud yw troi sync off. So efallai bydde fe wedi dweud uh, uh, synced gyda Creative Cloud. So be ni angen neud yw, ni angen troi hwnna off, cos it's dim hawl gyda chi defnyddio fe tu allan gwersi. So, fi'n mynd i mynd mewn fan hyn, a nawr fi siwr fod wedi torri hwn. O, oh, o, oh, dyna fe. So, turn sync off. Ni moyn cael gwared o hwnna. Am fe'n cymryd bach o amser i llwyddo i mynd. Trwodd. Nawr ni'n llwyddo i wneud hynna. Ni'n gallu mynd nôl mewn i ein fideo ni. So, ni'n cael ein fideo ni. Fi wedi lleihau a fwyhau llwyth o rein nawr, so fi'n rhaid sgrin, ie, mae'n edrych yn lyflu. O, nawr ni angen bach o testyn yn y fe. So, mae'n dau ffordd o wneud hwn. Chi'n actually gallu clic o draw fan hyn. lle mae'r tŷ, a wedyn chi'n cael add graphic, a nôl draw fan hyn, byddwn yn ychwanegu rhain, neu, mae'r ffordd arall yn edrych, chi'n gallu gwasgu'r plus, Mae'n neud hynna. Plus, graphics, a mae'n dod lan gyda'r un peth. So mae'n yna dau ffordd o wneud e. Fi'n meddwl mae hwn siwr fod yn ffordd haws. So, os ni'n gwasgu title, os ni'n moyn gwasgu more, A ni'n gallu mynd trwyddyn nhw i gyd. So, ie, yeah, dewis title, pa fath o style chi moyn, chi yn gallu newid y testyn. So, um, fi mynd i dewis yr un yma. Dwi'n double click arno fe. Am fe dod lan fan hyn. So, mae fe'n dechrau, ie, yeah, um, arafu lawr gyda Adobe Rush, ond dyls fe fod yn ffain. So nawr mae fe wedi ychwanegu. So chi'n gallu symud e o gwmpas ble bynnag chi moyn. Chi'n gallu gweld y dos yma, chi, os chi moyn, chi'n gallu gwneud e'n fwy. Ond yn amlwg, chi ddim eisiau fe mor fawr, mae fe'n cymryd dros sgrin y fideo ei hunan. So, os ni'n symud yn ôl fan hyn. Mae hwnna'n ma hwnna ffain fi'n meddwl, so fi'n mynd i check fe lawr fan hyn fi'n meddwl. So, ar ochr draw fan hyn, hwn yw lle ni'n neud ein addasiadau ni. So os ni moyn newid y ffont ni yn ôl uh, beth chi wedi nodi yn y ffont fan hyn. Yn amlwg fi heb, ond byddwch chi wedi siŵr fod llenwi rein gyda cwpl o fonts wahanol chi mwyn defnyddio. Dwi'n mynd nôl i Rush. So, fi'n mynd i dewis, os chi heb sylweddoli, fi yn caru Trebuchet MS. Love it. Font style, fi'n mynd i roi'n bold. Chi'n gallu gweld rein yn newid ar Fly a wedyn gyda lliw chi, chi nawr yn gallu mynd nôl i eich mood board chi, eich palette lliw, a chi'n gallu defnyddio lliwiau yma, so fi'n mynd i defnyddio yr un yma am y testyn, so os fi'n clicio fan hyn, a fi'n just paste fe mewn hyn, glidio mewn fyna, gwasgu OK, a fi'n dod lan gyda'r lliw. A wedyn, os ni moyn newid y text outline, so os chi'n gweld, siwr fod methu gweld e nawr, ond mae yna text outline a mae yna text shadow, does dim un gyda fi fan hyn. So text outline yn gwyn a text shadow, does dim, ond os ni'n edrych lawr fan hyn, shape, so ni moyn newid y siap o fe, a ni'n gallu newid y lliw y siap, so fi'n mynd nôl, fi'n mynd i cael, mae hwn yn mynd i'n edrych yn horrible, fi'n gwybod, ond chi siwr o fod yn mynd i wneud lot well na fi. So sy'n rhoi hwn fan hyn, Oh, oh, na, na, not a fan, not a fan. Ond, dyna beth yw style ni'n mynd anos. So, ni'n gallu newid, os ni'n double click arno fe, chi'n gallu newid y text, chi'n mynd uh, cafe, cwm, can, scenic, drive. A, so wedyn, bydd rhaid fi symud e Gwmpas. Ie. Lovely. Nawr, os chi moyn mwy o testyn... Ww, ti'n gweld, ww, little bit of animation fyna, lovely, lovely. Os chi moyn newid, os chi moyn fwy o text yn eich fideo chi, chi'n mynd i eisiau cadw yr un style, so'r un lliwiau chi wedi defnyddio yn yr un gyntaf. So unwaith chi wedi creu yr un gyntaf a chi'n hapus gyda fe, chi'n gallu gwasgu duplicate a wedyn byddwch chi'n gallu symud e draw i fan hyn. Fe wedyn chi'n gallu mynd y dewch am goffi. Os o'n i'n actually... Dewch am goffi. So, unwaith chi'n chwarae fe. Yeah, lovely, lovely. Dewch am goffi. Hyfryd. Ond chi'n gallu cael lo lot o testun trwy y fideo i gyd. Mae'n hollol lan i chi. Ond cofiwch, mae angen defnyddio y ffontiau chi wedi dewis. Falle chi heb dewis lot o ffontiau, ond chi'n gallu nodi nhw lawr beth bydden nhw os chi wedi dewis nhw, fel fi wedi dewis, dewis uh, Trebuchet MS, so fi'n mynd i roi... Bydde tre, Trebuchet MS, wefan, not applicable, hawlfraint, not applicable, ond mae am, am ddim, so free URL, is dim URL, cos mae fe yn built-in i Windows neu Mac neu beth bynnag, mae fe'n rhan o'r pack, package sydd fyna. A dyna, dyna testyn.